Our Bible reading na from Daniel chapter 9 from verse 13 go shook body enter 19. Make we read am. So I wear sackcloth, sit down for ashes, then turn to God, come the beg am as I dey pray and fast. I pray to God, come confess all the bad things wey we don do to say, God, you get power well well. and we dey honour you you dey keep your promise you dey love your pipo wey love and obey you we don sin we wicked well well and we dey do bad tins we no dey do wetin you command and we don turn from your correct way we no gree listen to your servant wey be prophet di one wey dey tell our kings ruler grand grand papa and all di nations about you our god na only you dey do wetin dey right but dem dey disgrace us everyday because judah jerusalem and all the people wey you scatter go everywhere no gree lis ten to you my god we dey suffer like this because our kings rulers and grand grand papa don sin against you but even with all the sin wey we commit you still dey forgive and sorry for us We no dey obey di Oga our God because we no dey live our life as e say make we live am. We even believe say di law wey e say make e servant tell us no mean anything. All of us don break your law and we no gree listen to wetin you talk. We don sin and na our sin make you dey punish us so, just as your servant Moses write for di law. You don do wetin you say you go do we and our leaders for all di towns wey dey for dis world and Jerusalem. na you dey punish pass. You dey punish us just as dem write am for Moses law but as you punish us reach, we still dey commit sin. We no gree do wetin you talk. Our Oga God dey ready to punish us and he really punish us because anything wey he dey do dey right yet we no gree listen to am. Now, our God, na you take your people comot from Egypt with your mighty power. Come make name for yourself wey dem no fit forget forever. We don sin and we dey behave like wicked people. Before before, you dey defend us, so make you no vex for Jerusalem again, because na your town and your holy hill e be. Those wey dey stay near us dey look Jerusalem come dey laugh your people because of our sin and the wicked things wey our grand grand papa dem do. So now, God, make you hear my prayer, and as I dey beg you, make you sorry for your temple wey dem don destroy, so that everybody go know say na only you be God wey no dey die. Abeg, God, make you sorry for Jerusalem town wey you choose, not because we deserve am, but because of your great love wey no dey fail. So make you forgive us, make you quick hear and answer us. no be just for your town and your people, but na to make people honor and praise your holy name. Our memory verse for today, it dey come from inside Colossians chapter 4 verse 2. Make una dey serious for una prayer, make una dey shine una eye as una dey thank God, make una dey pray. make we enter today message no forget abeg like this video share this video subscribe to this channel and make you touch that will be like bell so that you go to get more of our videos prayer and i be one of the greatest weapons where god give man the ability to call him anytime we want and he go answer us that one a signed blank check to his children The question now be say, how come some Christians no dey use this blank check? The answer to this question dey for inside Psalm 10 verse 4. Psalm chapter 10 verse 4 wey say, wicked people too stubborn, dem dey always dey think say God no go do me anything because he no care. Christians wey no dey pray dey proud. E mean say dem no dey even dey think about God at all because dem dey think say dem dey smart enough to solve all their problems by themselves. First Corinthians chapter 1 verse 25 tell us talk say no matter how you wise reach, the things of God wey dey very foolish eh, e get sense pass human wisdom and the things wey be like say no get power at all His strength big pass human strength. So na foolishness not to pray. One day when I still be small pikin, I dey play ball for front of our house. E come reach one point, I come kick the ball go top of the roof. The thing come hook for there. I small, so I no see the ball. I come try to dey use stick to bring the ball come down for the roof, but I no fit. My papa just sit down dey look me. me sef i no even call am for help at last when i don tire i come ask am say abeg daddy help me na i come talk say but you see me for here since o but you no even bother to ask for my help he come stand up he come use only one of him hand like this boa the ball don come down i think say i go fit bring the ball down by myself i come continue to dey stress myself to do so even though wey say i for just fit easily ask my papa for help and he for bring the ball come down for me many pipo dey stress diaself unnecessarily dem dey run from pillar to post dey search for solutions to problem wey be like say e dey very easy to solve if dem go just kneel down pray to God for inside Jeremiah chapter thirty three verse three God give you one blank check for dem e talk say call me when you dey pray and I go answer you I go tell you great and wonderful things wey you no know about. me i don dey use my blank cheque at every opportunity wey i get and god dey always dey answer me and e dey show me great and mighty things wey i no know the question na be say you go start to dey use your blank cheque wetin be our point wey we go note today as we don finish this message so our key point be say prayerlessness na foolishness. Na here we take come to the end of today's open heavens topic. No forget say our topic na God blank check. And this open heavens what we listen to today so na from inside the open heavens daily devotional wey be like say na book wey Pastor E.A. Adeboye, the general overseer of the Redeemed Christian Church of God, write. And na on top this your confirmed channel Favours blog Now you take listen to today's message. We want to thank all our subscribers and I beg if you never subscribe, do it to help us like this video, share the video, and subscribe. Don't forget to turn on the notification bell so that anytime we dey drop videos, you go dey notified for inside your phone say better to land on top of Favors blog. Sanctuary of God's Love Mission, aka Champions Chapel, dey invite una to dia jubilee life celebration twenty twenty four and di theme for dis year na a mighty pentecost date di program don already start e go finish on di twenty ninth of september twenty twenty four di time na four pm day and eight am on sunday morning di venue na di church auditorium forty four forty six ojugu street off kiwamu road